Mae 13 ohonon ni'n gyfarwyddwyr ar fenter Tafarn y Fair, fel mae'n digwydd, mae doi arall ar y sgrin 'ma heddi, mae un arall yn y stafell 'ma 'fyd yn darparu te yym on demand. Yym, gymrae bo' fi'n cael y newis yy i siarad ar ran fenter Tafarn y Fair heddi, am bo' fi'n fwy o arbenigwr falle ar Real Ale na unrhyw reswm arall. Yym, Wna i ddangos clip, fi'n mynd i fynd â chi ar siwrne fer iawn. Um, nid, nid siwrne o dachrau hyd nawr y fenter, ond fi jyst yn mynd i ddefnyddio siwrne fer y pimp wythnos o ymgyrchu uh, cychwynnol uh, ar gyfer sefydlu um, dim, dim sefydlu'r fenter, ond ar, ar gyfer codi arian a, a, a, a codi pobl. Um, na, na i dros fyna chi o gwmpas cwpl o'r arfennau o'r pethau yn yr ymgyrch yna sydd fi'n credu yn berthnasol ers hynny ac yn gobeithio'n berthnasol i, i wahanol bethau rydych chi gyd yn ymwneud â nhw. Na i ddechrau trwy ddangos darn o fideo, byddwn ni'n dod nôl at y fideo yma cwpl o weithiau yn ystod yr mini cyflwyniad sydd gyda fi. Tafarn y Fêl. Mae drws ma wedi bod ar agor ers genedlaethau. Ond dim nawr. Na drws y bac. Na drws yr ochr. Yn lot ardaloedd, dyna hi, a diwedd hi. Ffordd arall o fyw wedi bennu. Last orders, nos da. Grêt, so dyma'r dyna senario yn mis Tachwedd 2021. Tafarn Dyffryn Aeron newydd gau, y les wedi dod i ben da'r, da'r bobl oedd yn rhedeg uh, y lle ar swbyn mlynedd. Um, y dafarn ar werth ers rhai blynydde, um, a dim sôn mewn gwirionedd am brynwr ar hyd yr amser yna. Dim tafarn arall yn y pentre bellach, nac yn y dyffryn mewn gwirionedd, lle rhyw ganrif yn flaenorol, rhyw un ar ddeg tafarn yn y patchyn bach na rhod o'r Temple Bar um, his cyn bod chi'n cyrraedd Aberaeron. Um, a'r gymuned nawr, all of a sudden, yn 2021 yn, yn wynebu cymuned heb dim un tafarn. Oedd 'na hanesion, na atgofion, na storis am nosweithe da yn y lle, llwyth o reini, ond dim mwy falle. Ochr yn ochr â hwnna, oedd hi yn 2021 a oedd pethe'n dechrau ail ddechrau prysuro rhywfaint ar ôl Covid yn y dyffryn, a rhywfaint o'r yna wedi wedi prysuro ar spîd hefyd, pethau fel Clwb Ffermwyr Ifanc y Felin Fach yn ei anterth, llawer iawn o aelodau, lot o lwyddiant, lot o weithgarwch. trwy'r Gymraeg, yym, Clwb Pêl-droed Felin Fach, yn rampo lan, yn, yn cael tîmau newydd, yn weithgar iawn iawn. Um, degau o fudiadau yn dechrau ail ddechrau cwrdd ar, trwy'r dyffryn ers Covid. Theatr Felin Fach lan yr hewl yn dal yn ganolfan i ganol y sir i gyd, neu dros y dyffryn eiron, i ddrama a mwy. Ysgol newydd ar y gorwel yn Felin Fach, ond beth oedd hwnna'n golygu? Oedd yna dri Oes tair ysgol arall yn y dyffryn yn cau. Felly tybed efe cau ma popeth. Efe cau bydd y ddafarn fel y tair ysgol. Achos mae'r narratif o gau na fi'n credu yn bwerus, yn dywe. Mae fe'n seliedig ar y gwir. Hynny yw, mae gwasanaethau'n crebachu yng nghefn gwlad, maen nhw wedi ers, ers blynydde. Mae awdurdodau'n ffindo fe'n anodd cyfiawnhau cadw pethau ar agor sydd wedi bod ar agor, yn enwedig tu fas i falle'r prif ganolfannau lle mae pobl yn byw, yng nghefn gwlad. Felly gwirionedd yw'r cau, mae fe'n digwydd, Ond gyda Menter Tafarn y Fêl, wrth i ni agor ein ymgyrch codi arian, o'n i eisiau annog y gymuned i ymuno 'da ni, achos o'n i eisiau codi 380,000 um, mewn pum wythnos, er mwyn gallu prynu ar hedeg y dafarn fel menter gymdeithasol. Nethon ni droi'r naratif cae na ar ei phen yn slo bach. A 'na'r naratif chi 'di gweld ar ddachre'r fideo, hanner munud cynta, ond dyma falle beth oedd yn digwydd wedyn. Benny. Last orders, nos da. Ond yn dyffryn Aeron, dim diwedd yw e, ond dachre. Dachre newydd. I greu hen ganolfan newydd go iawn. yn galon i'r gymuned. Peint a chlonc, tynnu coes a chwerthin, a chi'n gwybod. Odyn Glei, dechrau newydd i creu gwaith, swyddi tu ôl y bar neu yn y gegin. Ie, bar neu chegin fydd yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod, a busnesu lleol. Ie, dechrau newydd. Ie, i le fydd yn cryfhau ein hunaniaeth, i gadw storis yr hen cymeriadau yn fyw. Mewn fan hyn, da'n gilydd. Oce. Fi'n licio'r syniad yn iawn, ond sut? Oce, so mae yna chydig bach o newid wedi digwydd i'r narratif yna, a sylwes i wrth rando yno fe tro na, nes i ddim sylwi ar hyn ddo wrth baratoi. Mae yna music yn dod mewn pan ni'n dechrau bod yn fwy cadarnhaol, mae yna bach mwy o symud o gwmpas. Um, Ie, dachrau newydd gyda'n gilydd yw'r ffordd wnaethon ni fynd ati i drio rhoi'r naratif mae wrth wneud yr naratif negyddol yna. Beth oedd rhai o'r cynhwysion wnaethon ni ddefnyddio yn yr fideo ma falle i greu'r ymgyrch? Um, mae fe'n berthnasol i lot fawr o bethau yn ymwneud â gweithredu yn y gymuned uh, yn y marn i, sef mae pobl leol yn trysto pobl leol. Dim actorion proffesiynol yw Eilir a Tess. Fi'n gallu gweud na, falle, ond um, mae Eilir yn boi masif gyda'r clwb peldrod ers, ers eriod. Um, mae Tess yn gymeriad lleol sydd wedi ymwneud â mediadau lleol. Mae'n berson hoffus, uh, byrlymus, pawb yn nabod i. Um, pobl sy'n rhan o'r gynefin i nhw, a, a nhw yw'r, yw blaen y fideo yna gyda ni. Beth arall oedd y cynwysion yn y fideo ei hunan oedd bod eisiau ni fod yn onest, a na le mae'r cwestiwn yna'n dod mewn, gan Glynroy Jack, ffarmwr lleol boi sy'n rhan o'r cynefin. Um, oedd y cwestiwn yn, yn uh, oedd y cwestiynau sy'n dod lan yn y fideo yn rhai gwirioneddol, oedd pobl, ni'n clywed pobl yn holi nhw, o'n eisiau ataco nhw, o'n eisiau ateb y gwestiynau yna mewn ffordd cadarnhaol, felly o'n i ddim yn corto oddi wrthyn nhw. Beth arall wnaethon ni wneud, um, yn gewch chi weld darn o hwn um, mewn munud, o defnyddio ni hanes, um, hanes ni a hanes ardalodd eraill i ddechrau newid agwedd pobl. Um, oedd pobl ddim yn siŵr os oedd e'n bosib i ni godi gymaint o arian yn un peth mewn amser mor fyr i brynu tafarn a rhedeg e fel cymuned, achos beth o'n nhw'n gweld o gwmpas nhw yn y ffordd amlwg oedd tafarndai fel sy'n cael eu rhedeg fel busnesau, fel um, busnesau preifat. Felly, o'n i eisiau dangos bod e'n bosib wneud hwn, bod e'n bosib wneud yr ymgyrch a bod e'n bosib rhedeg tafarn fel mentor gydweithredol. Achos mae'r math ma o beth wedi digwydd o'r blaen. Felly, wnaethon ni ddefnyddio hanes sy'n rhan o'r cynefin lleol na. A rheswm oedd rhaid wneud yr ingredients ma yn y fideo, oedd achos bod angen newid agwedd pobl. Dim falle, sa'n siŵr, dim achos bod pawb yn erbyn y syniad i ddechrau, ond nhw ddim drosto fe. Dim to, beth bynnag. Ond nhw angen magu rhyw fath o hyder bod rhywbeth yn bosib Felly dyma'r darn lle wnaethon ni ddod mewn â chydig bach o syniad o mae hwn wedi digwydd o'r blaen. Dyw hwn ddim yn hollol ddierth i ni. Mae fe yn, mae fe yn bosib. Rhyw ffordd ag i ni wastad wedi wneud ffordd hyn. Pawb, gymaint fyth a phosib yn cyfrannu nôl ei gallu. Pan ti'n cael lot o bobl yn cyfrannu rhyw damed bach, mae'r tamed bach na'n troi ddigon o gyfanswm i wneud i bethau mawr ddigwydd. Mae hwnna'n mynd mlaen a uh, ychydig bach ar ôl ar ôl na, na i ddim ddangos ei gyd i chi achos ni'n rhedeg mas o, o amser. Ond mae'r esiample hanesyddol na ni wedi defnyddio yn rhai o, o ddyffryneiron yn codi neuaddau, codi capeli ar sail um, arian pobl lleol. Cop y ffermwyr yn rhywbeth amlwg yn y ffryneiron sydd wedi cael ei godi um, gan bobl leol yn y gorffennol. Ond mae'r arfer na dal yn arfer byw A ma'r cardis gyda, ni'n itha lico gweud hyn, ma'r cardis dal, er bod ni'n dyn gyda'n arian yn, yn yswydebol, gyda'r gore pan ddaw i godi arian i groesawu gwyliau mawr er enghraifft, Steddfod Genedlaethol, Steddfod yr Urdd, pan mae eisiau noddi'r sioe fawr er enghraifft, mae pobl dal yn yr arfer o um, dorchi llawys i drefnu digwyddiadau codi arian rownd y flwyddyn i elusennau, i mediadau, milodd o bunnedd y flwyddyn trwy'r ardal, garantid. Um, So'r her oedd 'da ni fel menter oedd dangos mae'r un peth sy ar waith fan hyn. Yym, hynny yw, ni eisiau manteisio ar awydd pobl i weld pethau positif yn digwydd a matcho 'na gyda'r gallu pawb i wireddu'r syniad 'ma i brynu'r tafarn a rhedeg e. Nid nhw sylweddoli bod cydweithio at un nod yn gallu creu rhywbeth sydd o fudd iddyn nhw fel unigolion, ie, ond hefyd i bawb. Nawr, mae'r fideo yna yn un cynhwysyn, mas o lot fel chi ddychmygu, goffwn i feddwl amdano yn ystod pimp wythnos o ymgyrch codi arian. Un oedd hwnna, un fideo Cymraeg, mae'n mae tua dwbl seis y beth fi wedi dangos i chi, rhyw dair munud a hanner. Un fideo Cymraeg, ie, ond llawn mor bwysig oedd fideo arall wnaethon ni gynhyrchu gwmws ar yr un pryd a ryddhau'r un dyrnod, os fi'n cofio'n iawn. fideo byr tair munud ond yn Saesneg gyda wynebau gwahanol, sgript gwahanol, trafod pethau gwahanol, dim cyfieithiad oedd e gwbl. Cyfle i glywed am gyfuniad o fewnfudwyr a ffermwyr a phobl gweithgar mudiadau. Pedwar fideo nawr, The Memories, The Challenge, The Future. Mae fe ffordd i ni ddod â mwy o bobl mewn, dangos mai dim rhywbeth ar gyfer dim ond pobl sy'n siarad Cymraeg oedd hwn yn sicr. Llai o wahanu, mwy o ddod â pobl at ei gilydd, um, o fwy nag un cefndir ieithyddol er enghraifft. Felly oedd y fideo yna hefyd wedi, wedi bod yn drawiadol ac yn effeithiol yn ystod yr ymgyrch. Fe wnaethon ni edrychu ar sawl cyfrwng i rannu neges o fêl yn ystod yr ymgyrch, a jyst na i jyst sôn am ambell cynhwysyn bach arall wnaethon ni wneud ar wahân i'r fideos, oedd gwibdaith o gwmpas pentrefi'r ardal, hynny yw y Dyffryn i gyd, dyrnod cyfan o fynd rownd y pentrefi gyda pop-up bar, oedd dim cwrw 'da ni, oedd e jyst yn edrych ac yn dod i drafod dros y bar unrhyw gwestiynau oedd y pobl am sut oedd y menter fel hyn yn gweithio, am y pethau nitty gritty, y cwestiynau bach na oedd gyda pobl, a'r cwestiynau mowr. Roedd hwn reit ar ddechrau'r ymgyrch, achos oedd e'n gyfle gwell na gallen ni wedi bod i ddychmygu i wrando ar bobl, dim jyst i siarad, i rili really clywed pa gath o bryderon, cwestiynau, pethau o'n ni wedi cymryd yn ganiataol fydde pobl yn gwybod, wel, o'n i'n clywed nhw'n dod ato ni fel arall, a o'n i'n gallu ymateb a, a um, newid pethau o reid weithiau, achos bod ni'n gallu gwrando dros y bar ffec yma. Um, un arall oedd manteisio ar leoliad y fel, mae'r fel a'r, ar hewl brysur rhwng Abreron a Llambed, Rwy'n uffern o arwydd mowr ar lan ar y beidi, llond wal y beidi, um, a bob tro bydde rwy'n yn paso bydden nhw'n gweld yr, yr um, glas peint yma, bydde'n dechrau off yn wag, ond bob tro bydden ni'n paso rhyw hanner can mil o godi ar hynny, ni'n tynnu sticker off a oedd y cwrw'n dechrau codi uh, slo bach yn ystod y pimp wythnos, rhywbeth gweledol Nath lwyddo i godi, i gynnal momentwm i ni mewn ffordd. Unwaith dechreuon ni gallu tynnu stickers off, gymerodd fe sbel i tynnu'r un cynta. Um, o'n i'n gallu tynnu, uh, datgelu peint llawn ar ddyrnod ola'r ymgyrch. Popeth allwch chi ddychmygu, cyfweliadau radio, mwy o fideos, uh, Twitter ar y pryd yn bwysig i gyrraedd pobl o'r tu fas yr ardal, enwogion, wrth gwrs, pobl leol, cynnal surgeries gwybodaeth, taith neuaddau yma, cynnal lansiad, i'r i'r lansio'r sias yn dyrno cynta, mynd i ffeiriau Nadolig gyda stondin yn ganol eira rhew, um, Facebook ac llwyth o gyfryngau fel llwch chi ddychmygu. Um, ond falle mae darganfod a defnyddio'r cyfryngau hunain oedd y bit hawdd, o'n i'n gwybod sut oedd neu ni, y narratif oedd y peth goffon ni weithio arno, a hwnna goffon ni drafod a cael yn iawn a newid a gwrando er mwyn cael at bobl oedd y cyfryngau yn rhoi iddyn nhw cyrraedd pobl, ond o'n i angen iddyn nhw gyrraedd nhw gyda'r negeseuon fawr yn wneud rhywbeth mewn fan hyn, newid agwedd. Felly neges bositif, dro ar ôl tro ar ôl tro. Dim gor bositif, dim, dim mynd yn silly, fel oedd popeth yn based ar beth oedd yn bosib ar reality. ond yn y pen draw, yr holl negeseuon positif yma, nath droi pobl oedd am wythnosau yn aros draw a meddwl, o ie, mae hwnna'n syniad neis, o'ch chi byth yn mynd i wneud i. I gael yr un pobl yn lando yn y fel ar y dyrnod ola yr ymgyrch. pan o'n i yn hanner awr cynta'r dydd wedi paso yn target, ond wnaethon ni gadw'n dawel, achos oedd, oedd y cyfraniadau dal yn dod mewn. Cwpl ifanc lleol yn dod i'r maes parcio gyda llyfr siec, a gwe faint sydd angen yno chi i gyrraedd y target. Yr union bobl oedd wedi bod ddim drosto fe, yn aros bant yn cwestiynu ar, ar y dechrau. So oedd y naratif wedi cael effaith jyst mewn pryd, jyst mewn pryd, yn meddylfryd pobl leol erbyn y dyrnod ola, um, i raddau achos bod nhw'n gweld momentum yn codi a bod yn gweld bod e yn bosib. Um, godon ni 80,000 y dyrnod ola yna. Um, a siwt Bosib, oherwydd bod pobl wedi gweld bod yr allwedd i ail-agor lle, lle oedd yn bwysig iawn iddyn nhw, lle oedd nhw pawb yn cytuno bod yn bwysig ail-agor, yr allwedd na yn, yn ei dwylo nhw. A na i ddangos hwn i orffen, na i mynd i Leo 2. Bach llyged ar agor. Ie, ti'n gwybod be? Gen i tro o peint nawr. A fi, peint a'i dyn yn Nhregaron. Dyna mae'r athref da. Yes, gwn i. Mae'r ateb yn rhwydd, boys. Mae gyda chi. Felly, allwn wneud tro o peint. Mae'r allwedd gyda chi.